тыйыс айылхалаах Саха иригэр олорор дьоҥҥо, биллэн турар, күүтүүлээх самаан сайыммыт бу дьыл хаамай кэрэ уонна күүтүүлээх дьоллоох кэми буолар буолара саарбаҕа суох оттон буоларын курдук айылҕа тылларыныы хас биирдии киһи бу кэмҥэ иэйиитэ тыллаан тапталга талаһыыта олоххо дьулуура күүһүрэр онон таптал туһунан хоһоонтон саҕалыырбын көҥүллээн эн мин олохпор көстөн ааспыт саамай кэрэ саамай истиҥ дьикти этиҥ Туох буолуой, туох барыта бу орто дойдуга бүтэр уһуктааҕа, туох буолуой, эн бэлэхтээбит сырдык дьолуҥ тырымнаан, үрүмэччи дьэрикээн нарын кынатыныы олохпун кыл түгэҥҥэ киэргэтэн ааспыта. Кэмсиммэппин махтанабын, дьоһун дьолу, таптыыр дьолу мин сирдээҕи олохпор эн биллэрэн ааспыккар, миигин арыллыбат куттааҕы аһаҕас уйан оҥорбуккар, сүрэҕиҥ баастарын кистээбэккэ, буолбуту-оспуту мэлдьиспэккэ, сүппүтү-бүппүтү сураспакка, хайдах баарынан ылынарга, умнуу түгэҕэ көстүбэт чүөмпэтигэр ыар баттык хом санаалары, алҕастары, аньыылары өрүс тааһын кэриэтэ харыһыйбакка тамныырга Умнарга үөрэппиккэр, сүтэрэртэн куттаммакка олорор сүүс төгүл ордугун, мындырын өйдөппүккэр, сыыһа да буоллун, сөп да буоллун, бэйэм барыахтаах суолбунан айанныырбын бэйэҥ да билбэккинэн алҕаабыккар, сайыспаппын аны мин саҕахха саспыт истиҥи, аһыйбаппын аны мин симэлийбит сыһыаны, босхолуубун эн биһиккини буруйдуур ыстах санааттан аны кэлэн өйдүү сатыыр, билэ сатыыр суолтата суох мин көҥүлбүн. Эн сүрэҕиҥ миэхэ таабырын, таайа да сатаабаппын тугу даҕаны өйбүнэн, арай илиим иминэн оргууй бигээн имэрийэн, эн күндү сыккын манньыйа толору эҕэрийэн, сирэйэбин таайабын миэхэ талаһыым күүһүн, өс-сүрэх мөккүөрэ өрүү эйигиттэн арахпатын, сэрэх санааҕар миэхэ үгүһү элбэҕи эппэккин, эрэннэрбэккин, ол гынан баран күүскэ да күүскэ ыксары бэйэҕэр кууһаҕын, тосхойбут дьоһун дьолгун өйгүнэн ситэ итэҕэйбэккин, ол эрээри мин курдук эмиэ сүрэххинэн эрэ сэрэйэҕин, туох эрэ уратыны өөр да өр кэтэспиккин, Бүччүм санааҕар сураспыккын, от-мас хагдарыйан, чэчириир күөҕү суйданан, киһи үүйбэтэх-хаайбатах кыс хаарын ортото, кэмниэ-кэнэҕэс дьылҕаҥ обургу бэлэх ууммутун, көрдөһөн-көрдөһөн көрдөспөт, күүтэн-күүтэн аны күүппэт буолбутун кэннэ, ол тосхойбут дьикти дьолгун, салгыы хайыыргын билбэккэ, мунаахсыйан мунчаараҕын, олорбут олоххун туора сотон, Хорсуннук уонна хап-сабар, миэхэ ииҥ толору түгэҕэ көстүбэт далайыгар умсуоххун, сылайбыккын. Бэт үгүс түһүү-тахсыы мучумаанын уйа сатаан тулуйан, уохтаах уонна уоттаах сыллары, хонуктары, күнүстэри-түүннэри атын ааттары ааттыы, ааттаһа атаарбыт буолаҥҥын, ааспыт быйаҥнаах ардахтаргын, илгэлээх үтүөкэн кэмнэргин Таҥнарыаххын баҕарбаккын, аны кэлэн дьиктини итэҕэйэр туһа суох, аны кэлэн олоҕу уларытар уустуктардаах, имэҥ хаһан эрэ уостуоҕа, сылаас сыһыан сойуоҕа иннэ-кэннэ биллиэҕэ. Мэник тыалчаан омуна ааһар ини дии санаан уоскутуна сатыыгын, өйгүн-төйгүн дьаарыстаан умнубута буолаҕын. Ол кэнниттэн син биир эмиэ, баҕарын быаргар умайан, утуйар уугун көтүтэн, кутум-сүрүҥ чарааһаан, ахтан-санаан бараҕын, тырымнас дьэрэкээн дьолгун куоттарыаххын баҕарбакка, баар буолаҕын аттыбар, даҕайаҕын уостаргын мин уоспар, харданы булбатах ыйытыыларгар саҥата суох миигиттэн хоруйдары ирдии, тоҕо барыта манныгыттан кыһыйа-абара Ол быыһыгар долгуйа, эрэнэ уонна таптыы мин сүрэҕим эйиэхэ таабырын. Саныыр ахтар төрөөбүт сирим, биһиги мыйаммыт тапталлаах мин дойдум, ийэтин суохтаабыт, ыксаабыт оҕолуу тиийэбин эйиэхэ эргиллэн, дьабардаах тымныы салгыҥҥын толору астына эҕэрийэн, эбэтэр күөх солко ньаассын оккор көҥүллүк күөлэһийэн мэниктээн, Баҕалаах уускулаҥмын булабын, Күүспэр күүс эбинэбин, Толору дьоллонобун. Хайа да бэйэлээх, Килэйбит-халайбыт киэҥ уулуссалардаах, Халлааны харбаспыт үрдүк дьиэлэрдээх, Күннэр-түүннэри тохтообот сэргэх олохтоох, Күндэлэс уоттардаах, Балысхан сайдыылаах куораттар ураҕайдарыттан Соҕотох эйиэхэ эрэ мин талаһабын. Мин дойдубар Эмиэ бүгүн ыһыах ыһан эрдэхтэрэ, дьон-сэргэ сэлэлээн киирэн, алгыстанан, ыраастанан айыыларга уруй-айхал, махтал тылын эттэхтэрэ. Арай онно мин сүрэҕим баҕатын батыһан, тиийдэхпинэ даҕаны, күппэт эбээт, ким даҕаны. Дьонум орто дойдуттан барбыттара быданнаата. Ол эрээри хаалбыта өйбө үрүҥэн сүппэттии, оҕу сааһым ыһыаҕын мааны дьоллоох түһүлгэтэ. Ол онно бааргыт эһиги бары үөрүүнү тэҥгүллэстэр, чугас аймах дьоннорум, кырдьаҕастар, эдэрдэр, эбэм үөлбүт собото, үтэһэлээх этэ баахылата, кыынньар кымыс истиҥ сыһыан, сибэкки дыргыл сыта, күлүмүрдэс кэрэ түгэн. Оттон бүгүн барыта атын, дойдубуттан ыраахпын, баҕа санаабын уруккум курдук Кэнэнник батыспаппын, ыҥырыллыбатах ыалдьыт буолан, мин соҕотох тиийбэппин. Чуумпуну иһиллии нүксүйэн турдаҕа, оттуллубатаҕа ырааппыт эргим асчы барахсан.